na nga na nga wun'we. wun'we a wu cini swo saseka Eh, swi vula yini Eh, vanhu va fanele va tirhisana loko va ri ku hanyeni loko u ri wexe u nga swi endla swa kahle mara yi nida vanhu van'wana ku va ta ku pfuna na wena mhani a ni swi teke njhani mehe a ni swi teke swa ku leswi swa vavanuna swa ku hi tipfunapfuna hi ri hexe a swi laveki a swi na mbuyelo wa kahle a swi tswali vanhu Brat. Brat. Brat.
Leswi swi nga ze swi yimela leswi ma kala ma ngomeni.
Leswaku va ku ke ke ke ke va endla la toilet va ku ke ke ke ke. No a ni hlekete sweswo ku na loko u va u ri one u nga tirhi swilo leswaku because a swi na mbuyelo wa right a swi nge ku endleli vana swo tsakisa ku munhu wo va selfish. so a ni swi teki hi ndlela liya that's why ni lava n'wini ni sure ku mahlaya n'wini teka ni man a ni tsakile ni kahle se na malembe yo tala ni ta hamba ni ni va na marito ya kahle ya kahle ya hlawuleka ku se ni kurile tolo a ni hlanganisa malembe yo karhi a ni lava ku ma vula hikuva ku fana na manyangazi ya swa ma two thousand. swi nga tshika swi hlaya leswaku se hi tintangha ta so ku ku ve swi le kule na hina swi nga endla swi swi swi mi byela malembe ya swona se swi swi reference ka hina ku swi nga ti voni swi ri swi nga ni genge leyi ya ma two thousand na hi vanhu vakulu se mi endle ko tala ngopfu ma ni twisisa ya so ni tsakile ni kahle ku na mizi van'wana i ni vutise swa ku i yo i yo comment ka vika nga ku miholo twelve ya nga ku miholo twelve i ni vutise swa ku.

i mhai vava jaha ro kula hi bacha danona xiti uh, yin'wana mi amukelaka the channel that matters eh, the channel that matters the most a wa lava a wu lavi i ta swi ku ha hey i ta swi ku bo the only channel that matters to watch na tala hi mene tala ku ri video ya tiko i video ya tiko um nga twenty seven ta June me na ngwenya hi shera birthday hi yo yima ni byela ku channel ya so yi ni vitana mavito man'wanyana ya ku tivana na yona hi swo swi nga ta yi tsakisa leswiya swa ku ni vitana mavito yo tivana na yona um swi tele ngopfu ni lavaka ku vulavula na swona hi vulavula hi swona ku na sesi van'wani va ri na va ri hi mpfuka khulbi a ya tirha na doctor Joe xi ri mani a nga ha fevhiwi as if doctor Joe Shirimani i i xinyama kumbe i munyama hi lera ra ku loko u ze u ya ka ngwenya u ya ti ongela swo ti ongela swona ya lexi ni lava ku xi vula ngopfu could be like ku navela ka mehe for could be a ni ta navela ku a dyondzi ku hlayisa. vunanga bya yena or talenta ya yena leswaku u humesela tinsimu loko o ze u kuma risimu ro karhi u twa ingaku ra ba wa ri humesa ku na tinsimu tin'wani ne a ti seasonal u nga yi humesa nkarhi wihi na wihi ku fana na competition a swi nga bohi ku yi rhiliziwa because a yo reflect-a ka ti-monkey pox ma vo even though ni mi nyika xikombiso hi ti-monkey pox na ku loko wo huma u endla nsimu hi ti-monkey pox na a yi fanelanga ku ya fika December nghoma leyi nga se huma because sweswo swi humelela sweswi ma ni twisisa van'wani va tirhisa titalenta ta voho ku ku vulavula hi swilo swo karhi a wu ni tshama ni swi vula leswi for example ni nga nyiketa Fireboy uses music to fight political battles that's Fireboy for you ma ni twisisa mara van'wani va tirhisa music to to express themselves and bla bla bla bla ma vo so ku na tinsimu tin'wani ta vekeka ti yimeriwa nkarhi wa right or ti yimeriwa ti vekiwa ka album it's a good song to be in the album ma vo. hi yena a ta yi humesa lembe ra ku as long yi no ku yi hete a song with the legendary i mane ni mi nyika xikombiso xin'wana xa very unfortunate let's say could be a ya release-za a ya release-za the next album in twenty thirty or in twenty forty se ni vulavula marito lama ni ku ni ku twenty forty twenty thirty ni ma endla ma va unrealistic so that xikombiso ni nga ta xi nyika laha xi nga mi endli mi kheja loko swi te tano. A nge a ya humesa risimu leri ri ka album Doctor Joe yi nga ha ri kona emisaveni no nyika xikombiso God forbid yi nga ha ri kona emisaveni that will be very legendary my man you must sometimes keep these songs not ku mi va navelela swo biha but you know ya it's not a good advise but it's a good advise so lexi ni xi vulaku a yi dyondzi ngwenya ku hlayisa tinsimu ta yona ma ni twisisa. dyondza ku hlayisa vunanga bya wena dyondza ku hlayisa talenta ya wena loko u humesa tinsimu to tala hi nkarhi wun'we loko ri ku humesa risimu ra kahle loko u twa risimu wena risimu ra kahle wa humesa u twa risimu ra kahle wa humesa hi leswi nga endla ku legendary as an album ya Cool B ya mahetiselo yi nga vangi na that because tinsimu to talo se a hi ti tiva ene a ti ri kahle mara swi endle ku yi nga ndlini yi nga vi na matimba ngopfu so it was a good collabo with Doctor Joe Shirimani I was I loved the song Eish ni rivale ku ri a yi ta ka yo a ni tlhe ni swi tsalantsala ni karhi ni yi yingisela mara ni humini ka swo sweswo ku ya hi kwala ka doctor Joe Shirimani doctor Joe Shirimani yi post-e picture yi ri na mhani Sandilangi Chavalala ne yi ku yi ta mi nyika ku hlamala n'wi yi na yi na something for ka ka vaxisati and a hi munhu yalweyo i mani a hi Sandilangi Chavalala yi lo tirhisa xinepe lexiya hi manyanga ku kombisa ku yi yi na talenta ya xisati i Flora N'wa Cauke lweyi a nga le ku release-zeni ni twa ri va chava ku humesa vanhu lava hi mhaka va chava. vanhu va vanhu a hi sungula xi bihile that's a ni I think hi swin'wana leswi mi faneleke mi swi dyondza tanihi rixaka ngoma ya xinghezi ya vanhu va vanhu ne loko yi rheliziwa a yi nga ri na attraction like ku na tinghoma ta loko wa nsuku ma vona nghoma ya xintu yi te yi ku tshama yi ku tshama yi ku tshama yi ku tshama. wena lexi nga kurisa nghoma liya i yini i TikTok that's one thing I love could be about i TikTok so dyondzani ku tirhisa ti-social media to promote your music to promote your art ma vo imagine Sandland no nyika xikombiso a hakela the top three or top ku na ku na vo Hlanhla Polleni.

go check tinghoma ta xana la ku nyika xikombiso hi nqambi just go check Nhlanhla Poland when she do a sound how many people copy that sound on that look if it's not your original sound then mara if she does something on that sound you will people will also use the sound because of your influence because she has big following so xa swi kota ku ri cha vanhu vo tala that's what I'm encouraging you to do so i ta tirha na na na na na flora n'waca i tirha na flora n'waca apparently album yi le ku endliwa they are almost done apparently so i expect an album leyi nga ta huma ka dr joe shirimani ku ku navela ka mina i ku um flora n'waca a nga luzim art ya yehe identity and stick to the art get the right instruments get the right things a swilo swi ta endleka swi nge endleki swi nga endleki ya ni tiva ri i mani u huma ka sweswiwani a ku swi vula na ku jamuka tanihiloko ni vone ku twala ku ri birthday ya mina se ni kurile ni ta hamba ni vulavula swilo swa psychology so. i vanhu vatsongo mi nga ya twisa ku eish a ni ti bela vavoko loko ni ku swilo swa psychology ni vula ku swilo swa mabyongo ya tama ni vulavula swilo swa psychology a ni se ni kurile na mina ma ni twisisa I have the best advice for mina mahingani I wish I wish I wish I wish and wish if I had power and influence na and someone who is reliable a ni ta yi landza khalanga ni ku ye khalanga we all know ku ri philip giyani yi nge humeleli right me loyi khalanga we all know ku ri giyani yi nge humeleli philip giyani yi nge humeleli because of those operations and many other things because you know machangani ma sensitive ngopfu ka caspan vest philip ku nga humelela ku nga fa fo ya vanhu and i ta handle philip yin'wanyana um swilo leswi a swi ve na value ngopfu ka ku va ha n'wi accepta stadium ma ni twisisa no sweswo no speculate mara here is my best advice before ni fika ka advise ma ni mi byela ti-events a ta ha fani ma ta why ti-events a ta ha ri na value ku fana na khale khale ku va ku ri na fill up ku endliwa event ti-venue a ti kala ma ni twisisa ti-venue a ti kala. ta ku endla ti-events sweswi u ta kuma swa ku ku na va manimani lobby ku na va moments ku na swilo a ni swi tivi swa hala ka malamulele na le tarven-ini lexiya xa ku endlaka va manyangazi ti-event ka endliweriwa e ti-event like even tarvens now they are making events and swin'wana swi ngo swi vange hi Covid ne. Ku na xin'wana xi nyangatsako laha nhompfini ya mina ina a ku na nchumu no chuha I'm sorry for that ka n'wina mi nga ni nyangatsa mara ya hlohlona so ti-events that time a ti ri na value because a swi kala u kuma such a big event and ku vona ti-artist letiya hi leyi here's an example ni lava ku nyika xikombiso ku na munhu wa ku fana na Sue. ka Malamulele loko a ya you know he has a fan base of course ku na munhu wa ku fana na doctor Joe ka Malamulele loko a ya we know he has a fan base vo rhangani like a vo Sho Madjozi though vo Sho Madjozi va kala mara a hi ti-face leti va kalelaka ku ti vona and va DJ Mfundisi and many more vanhu lava va tshama karhi va voniwa so a swa ha ri na that thing that's why Philip is also a miss it's like it's a miss opportunity you might see as an opportunity to make money ah like but it will never be the same yes my advice Benny Mayengani I had ku um a lave ku ya yi endla ka i what and it's your Maria and what because the fan fan base ya Benny Mayanga leyi nga le Gauteng na leyi nga le Limpopo ne yi very cruel yi every time when there's Benny when they get too excited va sungula ku vandalize property mani mi byela swilo swin'wanyana ne vanhu lava vandalize property a hi ti-fan ta Benny van'wani va vona van'wani i ti-fan mara van'wani va ku tala va kona or lava sungulaka swilo leswiya lava start-aka those things ne la va mi byela mhaka yin'wani ne va va va hakeriwile. I want to tell you now if u vona Mister Post va n'wi hoxetela hi swikotela ku na munhu loyi a nga swi sungula swilo sweswo va hakeriwa vanhu ku va endla swilo sweswo to pollute your brand ku va endla vito ra wena ri thyaka vito ra wena ri nga ha vi associated na ti-brand tin'wana ma twisisa so for me ni ri va vo lo hakeli vanhu ku va va va ya ruwina event va onha event va endla event ku ri na hansi hansi va ya va lo hakeriwa swi endla yini va swi one moment wun'wana a endla xi xo biha swi endla ku na lavan'wanyani va va laha la va nga laha va kota ku hoxa because a va chava mara sweswi leswi n'wana a nga swi sungula or vanharhu va nga swi sungula valala lava nga laha within the crowd va swi kota ku hoxetela ma swi tiva se va ku yini i fan base ya mani ya Benny that is why sweswi. ni ri na twelve thousand ya ti-followers ti-followers letiya tin'wana a hi ta mina ti ti lava because ni post a swilo swa tipolotiki ni post-a va va va va sole ni post-a va va Benny ni post-a va va va va post ni post-a va Joe ni post-a va doctor Thomas la ku ni post-a va General va Mister Bow vo ri fila boy not much of vo Lilokwe va Mara ti-followers letiya directly to. tin'wani tin'wani I know ku ri okay these ones vo ni rhandza like they are those few people okay lava va ni favour for my content mara va ku tala kuma swa ku a hi va mina Bennie ti-fans i ta ku tala i ta yena mara ku na lebyiya bya ku byo ya byi yela ku ya vona mara i valala loko byi fika ku humelela swo fana na leswiya bya hosport-iwa byi va then byi fall-a into the trap loko byi fall-a into the trap se byi endla yini byi hoxetela siku rin'wanyani. u ta hoxa van'wani va ku capture hi camera u kuma ku wa tiveka hi vanhu vo karhi ku nga ti-fans ta bindzu u ta tisola because loko u tiveka va kota ku tirhisa va ku va ta ku landza exihundleni va ku damba se hi yo ya yini leyi I'm sorry ku ni nga teka nkarhi ku ya advise Benny Mayengani here's the biggest advise Benny Mayengani is in Bush a ri Bushbuckridge masiku yo tala ngopfu ka ti-event ta ku tala ngopfu i ve ka Mngoni hotela.

ta ku ringana three or four ti humelele a ti-tarven laha ku nga na big space laha a ku ri congested a ku tele ni kombela u sechela eku beni mayengani hluvukani u ka mungoni you will see ku a ku tele mara a ku zangi ku hoxiwa nchumu tarven a ku fanele ka event ya normal mi nghena ku va ku a va xavisi mabyalwa mabodlhela va xavisa swikotela ntsena le va xavisa yini va xavisa va xavisa va xavisa byalwa bya mabodlhela and swi nge endleki swi na swi nga ri kona swa ku tshama ka swona because hi le tarven a nga se tshama a hoxiwa hi xitina a nga se tshama a hoxiwa anything anything a nga tshama a xanisiwa kumbe a rhukateliwa hi ti-fan base ya le yinene so here is an opportunity khalanga here is my advice please do fill up uh, Tulamahanchi Stadium. You have been there, or Tiwa Tulamahanchi, you know your fan base. Try it. that was my advice i hope it gets to him uh, yi huma ya ha ri kwalaha ka be beni is i le ku endleni ka risimu ro bifa dr joe shermani mr post na lowa ku tshoveka tino lowu tshoveka tino ku nga va mani na loku nga ri gagaxi right so ni tshika sweswo hinkwaswo ni boriwa ngopfu leswaku why a bifa dr joe like are we gonna ever have peace sometimes strategy the very same strategy na xi nge tirhi hinkwako album ya tiko ra ka hina a yi nga ri bad ya ngwenya a yi nga ri bad u lo biwa timing ya nkoka wa swi imagine loko ni tshama ni swi vula wa swi imagine loko beni a lo fika a release tiko ra ka hina hi ti twenty two ta september Ku biwa tiko ra ka hina ntsena ku nga biwi va mahinyahinyi va le va mahinyahinya va va leswi va phuza ni famba va phuza ni famba rhimini imagine if the guy did just release that song put the national anthem let the let Gaza dance that would have been powerful man that would have been the best thing to ever be done by him and then album yi ta huma hi December.

twenty twenty one i release-ze tiko ra ka hina twenty twenty twenty twenty a release-za Malambani twenty nineteen a release-za Volume my point i ku loko a release-za Volume a wise hi Niyepi so Niyepi a va lava ku n'wi yisa hansi my point i ku. ivi hi laha a fika a rhuketa lava doctor Joe va Mister post swi nga ka swin'wirin'wiri swi n'wi swi n'wi revive ni ri and then now he wants to come back with the same strategy ku rhuketa lava hi wena va mani lava lava vanharhu ni nga va mention-a Pooza, Shirimani na loyi Sukatini. ma vo so for me a ni vona nga ku a hi strategy xa xapu and a ni voni xi ta tirha a tshiki beef let him focus on good music Benny Mayengani is capable of making good music Benny Mayengani wa swi kota like u na vuswikoti bya ku endla ku vanhu va n'wi va va va va n'wi rhandza hi swi nga ta ku to fall in love like va n'wi rhandza for good music.

why don't you do that why don't you focus on that stop promoting unnecessary who's gagash like imagine a baby is here I'll be like here ku vona hi mehe ni ri one la hi le henhla le mara u busy u landza xilo lexi nga le hansi. lori loko o va toilet bin a fika a loko o ya toilet bin a fika a gongondza a a ku na munhu a twa ku gaga a ngo pfula ku humu a wu munhu wena ni kombela ku nghena ma ni twisisa because minkarhi yo tala hina swa ku hi vanhu hi hi vula ntsena loko hi ri toilet va ku ko ko ko ko ku na munhu bin a nga pfula a pfula a hi huma ni lava ku nghena because of the high profile that he has so gagaxi. va n'wi vona munhu se i xitana matini mara ma ri busy mi lava n'wi tseketsela apparently va ri ha hlaka xi produce beat yin'wana yo ka yi nga yangi hi kona mara a ni ta swi tseketsela ngopfu sweswi ma ni yimela beat yi rhanga yi huma ma ni twisisa mambawulela va ri tlheleleni ka doctor Joe Shirimani a yi kwatele two thousand rand mambawulela a kwatele two thousand rand leyi yi nga tekiwa hi. a nga hakeriwangi ku va a produce album ya rhangani so leswi nga endlaka album ka mpfumawulo wa poison loko loko siva ra rhangani va ta hambana na munhu wa vanhu munhu wa munhu. xihungi rhangani a ri na system hinkwayo hard drive all everything so sivara loko va kuma nsati wa le vuhosini a va sukanga na nchumu le a va sukanga na nchumu hala va suka kona vo lo tiyela vuhosini va lo dlaya so maambaulelo a hi had to re-record and do all everything for rhangani ene a nga hakeriwangi leya xo n'wi kwatisa a za a tirha na xona ma vona a humile ka vona se i vu yini va n'wi nyikile two thousand sivara . lexi endla va ku sivara i maize deposit i sivara sivara because i i teka nsati wa le vuhosini bya ka ngopfu a ni swi why maize deposit xi delela ku dlaya mara xi nga swi koti ku delela hosi ya ka ngopfu kuma xi ta phela hosi ya le ka ngopfu a yi xihlangi ngopfu heyi mara xi va khomile vafana lava a nga mi a nga mi rhuketela hinkwenu liya hosi a nge yi rhuketela a ni a tshama hansi ka yona mara respect mehe ni ma swi tshiki so. Apparently so le vuhosini ku na mali ma va and se va rhangani va yi xavele na movha no dirayivha a yi swi koti va yi xavele movha ya khume no dirayivha a yi swi koti va ta one swichina swa movha i mhaka ku yi tshama yi xuta swilo swin'wanyana hambi Benz hambi B_M_W a na ha tsundzuki ya black but congratulations ni tsundzuka na Themba Nyathi Themba Nyathi shame muzalwana wa Xikwembu va n'wi tekile mbuyangwani va n'wi yisa. va n'wi yisa va va a ya a ya post-a mbe yin'wani a ni ya tsakele ku va n'wi featuring ka album ya Mpfumawulo wa Poison a ya post-a congrats mi yimbisa na vazalwana he rhangani u ma ni byele ni ri mbulu ya Xikwembu liya yi ngo taniya yi ngo mi tshuka mi yi nghenela mi yendla ku yi post-a mavunwa yo congratulations congratulations I'm the only one who said a ku na movha ya lani a ni xava movha ya Benz a nga swi koti ku driver na ya so. in a nutshell swo tala swa kona hi fanele ni mi khomele swoho swa nkoka i ku congratulations to Makhadzi, Makhadzi i endla na music wa le Limpopo, Limpopo yi recognize-wa yi tekeriwa enhlokweni ngopfu hi hi hi hi ti-brand or any other things like winning two awards on MultiChoice or DSTV i swi swin'wana swa kahle ngopfu congratulations dear she deserves all. everything she even deserves a proper man not gang not mufana wa 1999 eyi a tiva lexi nga ni tsakisa hi makhadzi xi vule marito lama ni khensa xikwembu ku va xi endle ni nga swi koti ku vulavula hi xilungu hikokwalaho ka sweswo a ni nga ta rimbelela hi xilungu loko a ni kota xilungu xi vule hi xilungu swi sweswo ma ta ni tsakise yini she said that in english is not that im incapable of speaking english. No, I can, but she knows English now as she's going through her highways. But she says, a ni nga ta swi kota ku yimbelela hi ririmi ra mina loko a ni tiva xilungu and a xi nga ta ba tihiti leti xi tivaka but xi xi hambi va ri xi yive va ri samfrako ya mina zan'we va ri magiya the name of the song va ri magiya se na leyi ya tshentsa magiya ta fana like content ya fana na ka mixisa. if if she knew about the song u yivile ni avoid-a ngopfu leswi hambi hi le ka nqambi ta Xitsonga a na ha ku swa ku mani mani u teke nsimu ra mani mani unless if o endla risimu ra yena a game ma vona that's bad leswaku mani mani u yive risimu ra mani mani mani mani u yive risimu ra mani leswi swi ta swi borha minkarhi yin'wani because u ta kuma swa ku. ku ya tinqambi tin'wana ti main stream a va yingiseli swi swa toho se loko yo twa nghoma ya ku fana na ya wena ka nqambi liya or vo lo ku yivela kasi shame nghoma ya wena a yi dumanga a va ku yingisela mara tinqambi tin'wani ta swi kota ku ti suka ti ya yingisela tinghoma ta ti-low profile nqambhi leti ti hetelela ti nge pfuki ti dumile se ti endla ti endla tinghoma hi toho ti ti ba ti-hit swa swa swa ta swi swi swi swi swi normal sweswo va swi endla ma vo so i i i it's a it's a it's a valid opinion honestly . ah, it's a truth man van'wani va swi endla not everyone mavo so congratulations to makhadzi uh, i bel i believe swilo leswinene mavoko ni vone mr bow yi ri ka swin'wana swa military yi karhi yi performa and yi wine na award ni nga tivi ku i award ya yini kwale mara I think it's a state thing maybe a ku train-iwa masocha ni tsandze masocha a ku train-iwa masocha I think that was a good thing ku va invite na Mister Bau mara a ni swi tivi swa ku swa yini kahle kahle I don't know why ni ku it's a good thing because for promotional purposes for awareness purposes Mister Bau is a good person to use to promote your stuff, Killer Point. alright a ku ri I think a ku ri twenty six a ku ri twenty five if not twenty seven a ku ri Independence Day a Mozambique a va celebrate ku va Samora Machel a va teke a va nyike democracy not single handed of course he had so many good forces whether i Samora Machel alone or hi yena mara like a va celebrate siku rero let's celebrate our democracy let's celebrate our freedom but hambiloko ku ri sweswiwani a swi na mhaka i swi swa kahle. uh now you pala sone now you pala in a, in, in, in a bad way not in a bad way ni vone swilo swin'wanyana ni khome ni ka ka post yin'wana ya wasi ka makamba ni ku hambi te yini yini yini ni kombela mi nga endli ti-cd a ku ni na target xem and then queen of Mafenya brothers a fika a comment mbilu ya mina yi tlhe yi vava hi ku eish na n'wi rhandza mara i fika a comment a ku ho se loko karhi i engage na Oscar i te na Oscar a hi my target I know what I'm se queen a fika a comment a ku nkarhi sometimes wa borha because. ni nga ni nga rivali na mi pakela yo comment ya kona u track-a njhani swilo swa vanhu swi ku lava kwini wena swi nga ri swa wena i mane ni mu byela mhaka yin'wani ni I'm a media personality eish a ni rivale ti-award thank God I'm a media personality anything that I see as it as a scam I will point it out business as a as Oscar Makamba as a business person. he's not business minded va fa va a va yi ka Mister Post ya va dyondzisa business u nge endli ti-C_D ku ve wa swi tiva swa ku lani a ku na lava nga ta ti tlanga kona it's a scam I don't care which ever artist does that all of them they do vo Benny i ku na music yin'wana va ri Mister Fame ne that person i i i ximakwa xa Benny so if Benny does this likely going to do so.

loko u teka ti-C_D u ya endla u ya xava hi mani target ya kona because you are just scamming your own fans you lack love a wu na rirhandzu for your fans because you want them to buy u lava vona va xava swilo leswi va nga ta ka va nga swi tirhisi because va nge tlangi tinsimu letiya kwini hi C_D a va ha ri na ti-D_V_D. kuma ku ti-D_V_D swi leswaku mi swi vitaniwa yini I don't care mara laha u chelaku C_D a hi swi na ti-D_V_D ka hina mara leswi ni nga kula ni twa swi swa leswi swa ku tala hi swi vitana hi mavito yo karhi ku nga ri swona because D_V_D i video usually futhi hayi whatever se digital what what what a na ha swi tivi ni rivele mara a ka ha ri kona na le movheni a swa ha cheli sweswi a swa ha cheriwi swi sweswo so what's the point what's the point of you doing that. because you are just incurring unnecessary expenditure it's a wasteful expenditure the thing is tinqambi to tala le ti na tikhampani leti a ti ti pfuna ta ha ri va many more va ku fana na va oscar vo pfumala ti-hit ntsena mara they are good artist now they are well recognised kwala va nga kona Tinqambi to tala a ti endleriwa ti-favour hi tikhampani leti letitsongo a ti va endlela ti-C_D now va chava ku ti tshika because ti va pfune va nga ri na nchumu bisimusi i bisimusi bindzu i bindzu nothing personal this method is no longer working a hi swi tshikeni right is no longer working let's leave it a swa ha tirhi let's leave it simple.

use the same markup you are using on how you produce it if you enda se d thirty rand and uxavisa hundred rand if you enda se usb sixty rand either one forty u two hundred is fine it's a usb ta yi tirhisa swin'wana na swin'wana swa swi lava van'wana va ta swi tirhisa vo xava album ntsena i know ku ti-online ti-online stores a ti na mali because the distribution is low i know. no a hi timhaka ta ku rhandza swilo swa vanhu loko vanhu va lava hi nga khomeni ka swilo swa vona a va tshami na swo maka ka vona i mhayi va va jaha ro vula yi ba ja danuna xi yi tivi hi ya kwini hi nghena ka ti-awards. So the role of a media personality or media in general is to hold those who are up there accountable. When it comes to loko swi ta ka ni ringeta ku vulavula hi tsongo mtani khomela loko swi ta ka loko swi ta ka Collins Chavani Municipality Awards ni ta khomenta wa lava a wu lavi lazi ku boha ni ta khomenta to te ni toti why I feel like tinqambi leti a ti nga rhobiwa ne xa ku sungula ti ka department of arts and culture ti ya complain they must go open a case against department of arts and culture in their municipality they must do that i think that's very important they must do that why loko va endla sweswo na swi ta pfuna na lava mundzuku va nga ta sengiwa ti ti-collins chavani as n'wini ti va collins chavani a ku ri mani like government ya le Limpopo yi teke xiboho xa ku ku fanele ku va na event yin'wana na yin'wana leyi nga ta onhela ngwenya wa twisisa se they use his name to give back to also support talents and then va za milomo va va senga vana va vanhu va va senga mavito ya vanhu va senga ti-brand ta vanhu vacanganyi. Futhi mani nga vuli ku machangani ku na va Esi va yiva va Zweli va yiva like politiki swi nga ze swi involve politiki i tsotsi ntsena i vutsotsi so yimani yimani ya mahlweni na swilo swa mina so ni kume information ya ku okay va ri va ku munhu wa ku fana na Chava a kume twenty K va ni byela mhaka yin'wana ku va a kume twenty K yin'wana a ri promoter a swi tiva ku promoter promotion charge ya mali muni ene ka mani ku na vanhu van'wana.

ya i i swa kahle ku va munhu loko a tiva ku loko a karhi a kula a pfa a tsundzuka kambe ku na le kaya ku a ta kota ku leswi a swi nga n'wi humelela ka next swa ku a teka video a yi xuta hala no swi nga humeleli u ta tshama a ri yexe loyi a vulavulaka hi mina so ngwenya. yi kumile mali liya fair enough lexi ni nga ni borha hi xona i ku va ri nghwenyana a yi ri part of the nominations team so va D_J Mfundhisi va Hennessy va Makamu va Mani Floor hinkwavo a va nominate hi yena not hi yehe per se allegedly u vula ku ta ri tirhisa once allegedly hinkwaswo u nga ta swi vula i allegedly u nga swi vula allegedly swi vulavula yini mi ta va strong so ti-awards letiyani. swi endle leswi swa ku va nominate-a vanhu ku va va senga a ni swi ku why hina se va n'wi nominate-a ku a va ka masipala ya Collins Chava because hina se a nga tshami ka Malamulele a swi vuli swa ku loko u huma ka Malamulele u tshama ka Malamulele hina se hi tshama North West a nga tshami Limpopo why was he included there they couldn't give someone for free that thing xikotela lexiya loko va nga ha ta n'wi nyika mali why a va lava ti-brand leti nga na influence to promote their name right.

Mara all those organisations a va fanele va hakela va ka Vodacom kumbe ti-network service providers for for ti-S_M_S-i's ma vo so mali leyi a va ta hakela tinqambi a yi ta ta hi le ka ti-S_M_S-i's ma ni twisisa a yi ta ta hi le ka yini ka ti-S_M_S-i's S_M_S-i's. so a va endlangi sweswo va ti na lava hi ku sendela nambara yo karhi S_M_S mi tshama mi swi vona kwini sweswo n'wina that's how they child the money they divided the money and child it but the most important ni fanele va ku yi endla before ni herisa video leyi i ku here's the thing corruption that's why lexi nga ni kwatisa hi chava . People va ri ndzi ndzi rhandza Chavi ndzi rhandza Chavi ni yi rhandza ngopfu ngwenya but if he makes me a project I'll make him a project as well ni yi rhandza ngopfu ngwenya wa ta why besides everyone saying negative things he still stay strong and still move and still do well that's what must happen he's an influencer we'll talk about him n'wana ni te Philani i bala loko ni ku phela ni ba phela a ni fonela ku na ni fanele ni apologize swa ku phela ni ba yes I did apologize because I didn't want a long conversation but I can repeat it here phela ni ba hi wa swi kota ku byela vanhu tithengenye i ri yini loko i ba rin'wana ya heta vona leswi va byelaka va mhana vanhu tithengenye va mhani lava vana va va va vona va ku mhana mi ya thengenye swilo swin'wana swi na vumbhari two mhani va swona why ni ku ba. Ah, men barna mi xa hayi mara no vula ku for him to tell me to withdraw bari ne i can trim this part out if na ye a famba a deleta kumbe a tsala statement a ku ma leswi ni nga ti mani mani i thengenyini ni kombela rivalelo because hambi u ri na proof ya ku mani mani i thengenyini na me ni na proof ya ku wo bari. so corruption yi humelela loko vanhu lava kahle ne corruption a yi endleki ntsena loko vanhu lava va nga na matimba va nga na influence ne va yiva corruption yi endleka na loko vanhu lava nga na influence va nga na matimba yi endleka mahlweni ka voho va miyela when good people keep quite and see corruption taking place. va influencer corruption indirectly because they can't hold those people accountable and loko mundzuku se swi endleka against vona va ya twa ku vava na vona so corruptions corruption happens corruption yi humelela vukungundzwani bribery vukungundzwani

The fact that u pfale nomu hambi a nga ku pfarisangi nomu the fact that u pfala nomu u karhi u swo swilo leswi swa ku biha swi le ku humeleleni mundzuku swi ta humelela against wena ene swi nge nandziki a swi ta humelela against van'wana ene swi nge nandziki by virtue the whole corrupt because loko u vona swilo swo biha swi endleka u nga vulavuli it means you are promoting ku ri va endla swilo swa kahle a va swi endli everyday va ya mahlweni ni hela kwala. Uh, you know, swa vava ku va munhu a ku byela ku mbuyangwana i don't know the meaning of that mara swa vava ku byeriwa ku mbuyangwana um swa vava ku tendla ku byeriwa ku ri you are a clown you know because munhu i la ku tala vuton'wini bya mina simply because U vona leswi mina nga swi builda all along. I don't know how I ended up ka Gaza but I feel like I should blame myself at some point. Uh, there were some things that I was doing, writing and all that. Swi nga hetelela swi endla ku ni trenda hi swi swa bad.